Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji. Mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ.

Għaw fej edin kiet. Mela għaw edin. Wit il-għasel. Wit il-għasel.
Il-wit tal-mosta. Edin taħt il-bridge. Għawnek għaw ħafna stejjer. Ovvjament għal min qatt ma sema' biha hemm dik l-istorja ta' dik it-tifla. Propjament twit l-Isperanza jiġi ma konnettit ma' Tal-leġġenda tal-Isperanza.
Mhm. Eżatt, il-leġġenda tal-Isperanza li kien hemm tifla jew tfajla li bdew jiġru wara xi furbani u biex taħrab minnhom daħlet ġo grotta. U meta l-furbani raw il-grotta qalu ma jistax ikun daħlet hawn għax kien hemm maqbuta fil-entratura kbira U dit-tifla salvat għax ovvjament ma daħlux ma daħlux hemmhekk. Di għalkemm hija leġġenda, jingħad tqanqalli ċertu interess u ma ħa ngħidilkom għalfejn. Għax l-għaqbuta ma jistax ikun saret f'daqshekk temp qasir. Sewwa? Issa, l-istorja li qrajt jiena, u qaluhieli wkoll, li fin-1997 kien hawn exercise minn xi grupp ta' nies li salvaw in-nies, jiġifieri qegħdin jagħmlu eżerċizzju biex isalvaw in-nies u kellhom simulation, qabdu tnejn min-nies, jiddendlu mal-pont, dik kif nafha jien l-istorja, issa jista' jkun mhix eżatta, u daw kellhom tawhom ħin, tawhom tliet kwarti biex jistaħbew ġo dal-wied u huma jinżlu grupp ta' seba' min-nies biex isalvawhom. U li ġara, meta ġew biex jieħdu l-permess, marru l-għassa, u l-għassa kien hemm xi ħadd qallhom, qallhom isma' qallhom hawnhekk, qallhom oqogħdu attenti, qallhom għax darba qallhom kellna każ li konna qegħdin hemm isfel u bdejna naraw ħafna affarijiet strambi bħal ishom dellijiet jimxi minn hemm u minn hawn, insomma. U daw insomma qallu qallu jiena qallu kont pulizija wkoll qallu bħal spiċi qallu għandna esperjenza qallu aħna kollha għax l-ewwel ħaġa li saqsieh il-pulizija qallu ħa jkollkom xi tfal magħkom u da qallu qallu le qallu kollha minn tmintax il fuq. U da bażikament li ġara meta niżlu hawnhekk bdew ifittxu l daw in-nies li għatta parsi ġralhom xi ħaġa jew intilfu jew weġġaw. U l-ewwel ma bdew jesperjenzaw bdew jaraw ishom dellijiet kbar Qallek mhux ta' bniedem, qallek dell kbir. Tiela' ma' dal-bridge, li fil-fatt ħasbuhom suldati. Imma tant bdew jitilgħu b'ħeffa kbira dawn id-dellijiet, u dellijiet skuri, illi ma setgħux kienu just dellijiet per eżempju ta' karozzi. Is-soraj tgħidli ma jistax ikun dell ta' siġra? Iva jista' jkun hu wkoll. Imma dak li ġaralhom dal-grupp ta' seba' min-nies, meta kienu qegħdin hawn isfel, Meta ġew biex jitilgħu 'l fuq meta sabu l-ewwel persuna, kellhom dil-persuna ġol-istriċer. U dil-persuna kienet tiżen pereżempju so much kilos, sewwa? Di f'daqqa waħda din l-istriċer tqalet, tqalet ħafna. U bdew jgħidu qalu da x'ġara, kif l-istriċer tqalet. Kien hemm mara fil-grupp magħhom u żelqet Jiġifieri kienet qiegħda fuq wara u żelqet, u di ovvjament bdiet tgħajjat, u bdiet tgħidilhom isma' weġġajt hawn spiċċi rwejt saqajja, spiċċi stennewni, u dawn għalkemm kienu qegħdin viċin tagħha għax dawn ma kinux il-bogħod minn xulxin, dawn ma bdewx jisimgħuha, jiġifieri di bdiet bil-garġi kollu jiġifieri tgħajjat u twerżaq, u ma baqgħux jisimgħuha. Li ġaralhom ukoll kellhom ir-radios, il-walkie-talkies, u kif waslu hawn isfel, il-batteries tagħhom dawn litteralment xejn spiċċalhom, bdew jixgħalu bl-aħmar. Li hu mbagħad meta telgħu lejn il-karozzi, il-walkie-talkies ġew jaħdmu tajjeb, jiġifieri ma kienx hemm fadal. Mela qisu li ġara kien hawn qisu xi time warp. Jien dik it-teorija tiegħi għalfejn bdejt dik l-istorja tal-għaqbuta. Li qisu hawnhekk hawn xi time warp. Hawnhekk hawn qisu bħal meta inti tidħol ġo bubble. Sewwa? Issa tgħidli ħa nesperjenzaw aħna? Ma nafx. Jien l-ewwel ħaġa li għamilt, kif tafu, qabel ma nżilna hawnhekk, qabel ma qbadna t-taraġ, ħadt screenshot tal-mobile. Tgħidli għaliex? Il-ħin huwa twenty fifty, sewwa, dak il-ħin aħna hawn niżlin. Allura hekk jien għandi ħin eżatt ta' x'ħin bdejna din il-mixja. Issa jekk nesperjenzaw xi time warp aħna, inkunu nafu. Għax dawn li ġaralhom dan il-grupp, li suppost kellha toħdilhom din l-eżerċizzju ammont ta' ħin, ma nafx, pereżempju siegħa. Imma li ġara, jekk suppost saru s-sebgħa ta' flaxija, dawn meta telgħu ħdejn il-karozzi sabu li kienu d-disa' neqes għaxra. U bdew jgħidu kif jista' jkun aħna ħadna dal-ħin kollu. Fhimt li kien hemm min anki kellu impenji oħrajn li qal kif jista' jkun qal jiena filli hemm isfel kont is-sebgħa filli issa saru d-disa' neqes għaxra ta' flaxija. Apparti minn hekk ittrekkjajt bil- Bil-GPS il-mixja tagħna wkoll ħalli nkunu nafu jekk jiġri xi ħaġa, fhimt din hija xi ħaġa li anki fl-ufoloġija daw li jgħidu li jiġu abducted ġeneralment isibu dak li jgħidulu missing time. Eżatt ikun hemm dak il-time warp. U aħna ħanippruvaw ħanaraw jekk jiġri xi ħaġa lilna wkoll.
Ma introduċejniex il-min għandna magħna llejla. Żgur.
Fidejk.
Mela, għidilna naqra. Mela, Charles jiena. Għandna lil Charles.
Għal min jaf li ta' klassi li jiena koni il-girlfriend tiegħi. Jiena koni.
L-elettanti tal-paranormal investigation u hekk. U kif qed jgħid sew Keith, jiena naraw forsi ninvestigaw xi ħaġa. U Connie kienet qed tgħidli li l-ewwel darba li nżilt hawnhekk. L-ewwel darba li nżilt, iva, qatt ma nżilt. Avolja fid-dlam, imma bit-torċi stajt nara huwa post meraviljuż. Vera, u sabiħ, ħafna. Tal-ġenn.
Ek tapprezza il-blat u il-vegetation illi għaw vera fidlam, imma bit-torċ stajt napprezza li huwa posta biħafna. ħafna. Jien l-aħħar li ġejtaw ġviri snin ilu. Nimmaġinak tinżel fil-ħodu iktar tapprezza fid-dawlu, tkun tista' U inti Charles, ġili nżilta u sfel? Ija, għefni, Ħa nibdew minn hekk, jiena kont fil-forensika meta kont pulizija u ġieli hawnhekk kienu jkun hawn każijiet sfortunati u kienna niġu ninvestigaw dawn il-każijiet sfortunati.
Jiġifieri l-aħħar li kont hawn fuq xogħol? Ija, snin kbar ilu tara ġifieri. Rajt.
U naraw ninvestigaw xi ħaġa paranormali.
Iġvri jemmek kem knisja. Ejja, ma kem kappella. Dika jgħidu la kappella ta' San Pawl.
L-eremit, dik leġġend oħra tal-eremit. Minna li kienet.
Eh, strina interessanti edha dik. In-nies tal-villaċ kienu qed jgħixu ħajja mhux kif togħġob il Alla u hu kien ġie eremitaw u kien speċi jgħidulhom jgħidulhom jgħidulhom qatt ma ta' kasu. Minn għalija għax hemm iktar minn verżjoni waħda, waħda minnhom kien għax ix daħawa da ma xi ġoħra ma kien tant xorob ilma Eh, illi kien miet bħabba li xorob ħafna ilma. Xi ħaġa kienet minn għalija. Jekk tixrob ħafna ilma. Żgur, żgur, żgur, żgur hawn każijiet ta' veru, mela, mela. Minix ċerta ma xi tinħawa damma oħra. Issa nerġa' nfittixha dik il-leġenda. Sejna fidejja hawnhekk għandi żewġ biċċi ta' apparat. Dan jgħidu la trifield meter, trifield meter. Sewwa. U xi jaqbad dak?
Dak bażikament EMF, radiation, temperatura. Jiġifieri electromagnetic frequencies. Hija electromagnetic frequencies ukoll. U dan huwa dak il-famuż K2 meter jew EMF meter li huwa l-istess ħaġa bħal da tgħidli għalfejn nuża tnej. Nuża tnej l-ewwel nett ħalli jiena nagħmel Konferma ta' dak li jkun qed jiġri. Issa, xi ħaġa tal-iskantament, dan qed jixgħel fuq l-aħmar. Dan. Da mhux qed jaqbad xejn hawnhekk, s'issa, ħa ngħid hekk. Issa, li ħa nagħmel. U xi jfissru l-kuluri?
Mela, dan iktar ma jitla' fuq l-aħmar, iktar hawn.
Magnetiżmu. Eżatt, hawn electromagnetic field. Sewwa. Issa aħna tinsiex hawnhekk hawn l-ilma. L-ilma u aħna komposti mill-ilma. Aħna komposti mill-ilma wkoll, jiġifieri jista' jkun hawnhekk hawn xi 5G tower ukoll, jista' jkun hawn xi elettriku, pereżempju l-cameras, fhimt, mobiles fuqna, jekk pereżempju jiena nagħmlu mal-mobile da jaf jixgħal jekk speċjalment jekk nirċievi telefonata, messaġġ jew whatever, dak ħa jixgħal. Jiġifieri da it's not real science, sewwa. Issa li ħa nagħmel jien ħa nagħti wieħed f'idejk. Hu wieħed f'idejk. u nibdew nagħmlu l-proċedura tas-soltu jew nibdew insaqsu li jiena ma toġobnix imma hija parti mill-esperiment. Issa qed jixgħal, qed jixgħal aħdar?
Eh, jixgħal aħdar normali ngħidlek. U ġie ember f'daqqa waħda. Jien l-ewwel ħaġa li għamilt hija rajt li jekk hawn xi anomalija Kif bdejt ngħid l-ewwel pereżempju xi electrical jien naf power, pereżempju power lines jew xi ħaġa, da ovvjament ħa jaqbadhom dawk l-affarijiet. Però milli jidher ma hu xejn. Issa sakemm kont qed impalla, qabad jixgħel, ma nafx, waħdu. Issa fejn beda jixgħel?
L-awdjo? Hawnhekk, hawn.
F'idi, pereżempju kif kien f'idi, hawn hekk, kif qbadtu f'idi jien, da qabad jixgħel aħmar hawn. Jien mhux għax ersaqt lejl hemmhekk biex nifhem. Mm, le. Prova ersaq lem. Tara hemmhekk hemm il-mikrofon qed jaqbad ukoll 360 degrees. Ġifieri jekk nisimgħu xi ħaġa. Ma nafx jekk hux Mirko qed jista' jiffoka. Mhux biċċa hawnhekk, mhux lejn fuq iktar, u tattent hawnhekk qed jixgħel ħafna tara hawnhekk. Sa jista' jkun għax hemm forsi l-ilma. Jista' jkun. Però ġeneralment l-ilma jekk ikun għaddej pereżempju minn ġo xi kanen tal-ħadid. Mela jekk tidu saqsu xi ħaġa jekk taw xi ħaġa trid tikkomunika magħna pereżempju. Tuża dal-apparat. Hawnhekk x'għal ħa ma nistgħux. Jekk jixgħel.
Hawn xi ħaġa trid tikkomunika magħna, xi entità. Jista' jkun forsi għax qiegħed viċin tal-kamera. Il-fatt taraħ kif resaq lura Mirko, intefa. Ena ġew nagħmlu l-esperiment, ersaq viċin ta' Mirko. Għal ressaq idi viċin. Le, mhux daqshekk.

Nafx jekk ixi tidher minn hemm bħalissa qiegħed nitfi.
Hawn xi ħaġa trid tikkomunika magħna.
Tidoq tiegħek ukoll. Ok.
Dak huwa trifield meter. Mela trifield meter qed jaqbad xi ħaġa.
Kif tista' tiddistingwi minn electromagnetic waves? Ma tistax. Jerġa'.
Għax inti fil-verità dan huwa tinsiex repurposed dan l-apparat. Aħna hawnhekk kulma għandna EMF meter li jintuża jiġifieri f'affarijiet oħra. Imma dawk li jissejħu ghost hunters, illi aħna ma naqblux mat-terminoloġija ghost hunting sewwa. Aħna nagħmlu esperimenti hawnhekk.
Aħna qegħdin nużaw l-għodda li jużaw huma biex naraw. Hekk. jiġri xi ħaġa.
Għal kull fini ta' minn qed jarana, aħna mhux qed nagħmlu xi show, tifhem, we're just conducting an experiment. Eżattu, kurżità, esperiment. Tajjeb ngħidu li s'issa kemm ilna mmorru qatt ma qati doqda. Vera, hekk qed ngħid.
Imma tinsiex, ħankunu xettiċi hawnhekk hawn ħaq l-ilma. Eh, mhux hekk hawnhekk hawn ħafna. Issa t-temperatura kienet 15. Issa qiegħda 17 it-temperatura. Suppost jekk hemm xi ħaġa tinżel mhux titla'. Mhux bilfors Charles ta hemm hemm stejjer ta jħossu sħanat pereżempju. Il-biċċa kbira vera eħe kif qed tgħid inti jħossu kesħa. Fil-fatt dik l-istorja li semmejtilkom l-ewwel, Kien hemm grupp ieħor ta' nies li meta niżlu, kif ġew biex jaqsmu minn dan taħt dan il-bridge, skont l-istorja tgħidlek illi ħassew qisu bħal ħajt tal-kesħa li laqqas ħallihom jgħaddu. Llum ma nistgħux nagħmluha għax flooded hawnhekk. Le, flooded hu.
Jiġifieri ma ntikomx parir li timxu hemmhekk għax flooded. Fhimni, aħna jekk hawn xi ħaġa bir-rispett kollu qed nistaqsu, aħna mhux qed nagħmlu show. Qed nippruvaw nifhmu. X'inhu jsir?
Miegħek ħajqbad Koni? Iva. Iva.
Xi ħadd irid jgħidilna xi ħaġa?
Bir-rispett kollu jekk trid nixtieq nagħmlu kuntatt jekk hawn xi ħadd. Turija ta' rispett dejjem. Jekk jogħġbok. Sissa ġi waqaf ara mhux qed iteppet iktar. Dak li tirrispondi qiegħed imma. Xi xi tfisser dija xi ma ma. Kostanti. Qed isib qed isib xi tip ta' IMF qed isib żgur.
Xi forma ta' anomalija hawn. Sa minn xiex ġejja ma nafux imma xi ħaġa. Jiena qed nissuspetta qed inkun xettiku qed nissuspetta fl-ilma. Tista' tkun xi ħaġa environmental u. Issa pereżempju issa telqet, eżatt, anke l-ġebel qed iradiate ukoll. Ma aħna kif qed ngħidu nirrepeti għall-aħħar darba mhux qed naqblu jew qed nagħmlu esperimenti. Tipparteċipa xi ħadd, xi entità. Jekk trid. Are ħa nsaqsu mistoqsijiet diretti. Jekk hawn xi entità, hawn il-kejtometer, dal-biċċa apparat li għandu f'idejh Charles. Ixgħalulna fuq l-aħmar. Urina li trid tikkomunika magħna.
Mhux ħa niċċaqlaq, ħa noqgħod hekk. Kli pa' jien bħusku.
Forsi xi entità tikkomunika Mal microphone illi għandna hawnhekk forsi naqbdu xi leħen. La, xagħal aħmar issa ra.
Torina li qiegħed hawnhekk.
Nifhem tal-li forsi minn jara għajnenna qed nitbelħu, però nista' ngħid fatt li għaddejt minnu jiena meta kienet qed tmut ommi l-isptar. Kienet qed tintilef minn sensija. U eh, Taf inti jagħmlu griżma tal-morda li ċedura. U qabel ma ġej l-qassis idur magħha bdiet tgħid li tara l-omm ma sejħilha. U lil missieri ġifieri raġel tommi biex nifhmu missieri. U bdiet ġejja u sejra. Ovvjament jiena s'issa għadni m'għaddejtx minn dak il-proċess ma nafx. Allura Ma nistax jien Mary, qed ngħidlek il-fatti kif ġraw, kif nafhom jien u llum il-ġurnata ħija li miet ukoll. At a point in time bdiet tara nies korroħ iduru magħha, bdiet tkeċċihom 'l hemm, qaltilhom ma rridkomx 'l hawn lilkom. U ħaġa ta' l-iskantament, issa smajna jekk trid u emmen bilfors, kif ġie l-qassis hawn jagħmel il-griżma, strieħet, ma bdiex tarahom iktar. Meta hi, meta beda tgħid hi, dak jiġifieri waħda minnhom mill-esperjenza paranormali tiegħi. Esperjenza oħra kienet meta jien kont close ħafna ma' missieri. Meta miet missieri, mingħalija dak il-lejl stess kont ħlomt bih. U ħlomt rajtu sabiħ hekk, hu miet ta' xi 64, 65, insejt ta' dik l-età. Imma Jien ngħidlek iktar kienet viżjoni milli ħolma. Rajtu isu bħal hekk jank kif naqbad ngħid. Isu redi rasu radjazzjoni ħirġa minnu, ġoġ nin sabiħ. U ġi hekk ferħan rajtu ħafna, għalli trid tiġi miegħi. U għedlu hi mhux xorta jiena niġi miegħek, għalli le mur lura mhux għalissa tiġix. Sa daw qed ngħidlek affarijiet li għaddejt minnhom jiena, din esperjenza personali. Nista' nifhem li biex bil-forsi temmen, imma hekk kif il-fatt magħruf għalija dak. Hemm ħafna stejjer ta' dat-tip. Għalhekk qed ngħid li aħna mhux qed nagħmlu show, għax hemm kull bniedem kurjuż, nixtieq inkun naf il-verità. Però di mhux qed ninċaqlaq u qed tixgħel hemm ħin kollu. Fuq l-hemm. Pereżempju, darba ppruvajt anki bir-remote control ta' karozza. Hekk s'issa remote control mhux qed nafasha. Kif nafasha Ah, per eżempju, l-lum mhux qed jixal. Is-soltu meta nafasa jixal. Jiri, għal-beneficju ta' minn qed jarana, qed inkunu ħafna xettiċi għana. Mhux qed nagħmlu dak it-tip ta' voice scan speċi even biex nimpressjonaw in-nies.
Sfortunatament, Charles, il-kelma, il-terminoloġija hija ghost hunt. Biex jifhmuna. Biex jifhmuna.
Tersaqx lura x'qed jifhem. Le, orrajt, orrajt. Raġa ta' kwani. Mhm. Però aħna ngħidu la ghost hunt għax ovvjament in-nies hekk jifhmuha. Eżatt, għal dik il-fini. Le din niċċellinġjaw l-ebda xina Korrett, jiena xettiku ħafna. Nemmen li jeżistu entitajiet oħra. M'għandix dubju, anzi mhux nemmen. Però mbagħad l-idea tiegħi fuqha dil-biċċa xogħol ma nemminx li jkunu erwieħ ta' nies illi mietu. Jiena dika ma nistax naċċettaha. Fhimt għal ħafna raġunijiet. Waħda minnhom bħalma dejjem inħobb ngħid hu inti Jekk il-bniedem għandu r-ruħ, li nemmen li għandu ruħ, għaliex jidher bil-ħwejjeġ? Il-ħwejjeġ għandhom ir-ruħ dik waħda. Issa, it-tieni punt, ħanitkellmu jekk hemm Alla benevolenti hemmhekk u lil uliedu u lil bnedmin iħobbhom. Ruħha jħalliha tiġri mad-dinja unrested. F'imdik oħra, pereżempju, xi ħaġa li jiena ma nistax inniżżilha, Ma ħadd ma jaf x'inhi ruħ anyway. Le ħadd ma jaf x'inhi ruħ. Approssimattiv hija tip ta' enerġija. Enerġija. Mhux ir-reliġjon ma tidħol fiha di. Spiritualiżmu wkoll, eħe, nipprova ngħid li ma nemminx li laqqas il-bniedem ġo fih għandu r-ruħ, jien ngħidlek li r-ruħ iktar qiegħda barra. Jista' jkun ukoll.
Barra, isek qed tgħid għandek pool kbir ta' consciousness hemm barra. U aħna hawnhekk qegħdin. Jien qed ngħix ir-realtà tiegħi, inti qed tgħix ir-realtà tiegħek, ma fil-verità aħna qegħdin x'imkien ieħor. Dan huwa just manifestazzjoni fiżika tar-ruħ.
U mbagħad hemm ħaġa oħra, la mhux kulħadd l-istess, eh? ċertu nies they can channel. Ċertu nies le. Dak li twiled bih, dak id-don jew le? Nemmen illi hawn nies illi jkunu mediums, per eżempju, għalhekk jisimhom medium, għax medium x'inhu? Medium radio huwa medium, television huwa medium. L-int ma jfissirx illi stazzjonijiet inti m'intix taqbadhom kollha. L-istazzjonijiet hemmhekk qegħdin inti għax qiegħed ittunjat fuq frekwenza waħda, fuq channel wieħed. Issa, min hu medium, dak li ngħidulu medium aħna, jista' jkun li hu l-ħin kollu ttunjat fuq dik iċ-channel, fuq dak il-frekwenza, allura jara u jesperjenza l-affarijiet. Dak jista' jkun konflitt ta' parallel universes ukoll jista' jkun. Ippruvatela ġifieri dik, mhux qed ngħidu ċuċati. Hekk hu. Aħna bħalissa qegħdin fit-tielet dimensjoni. Per eżempju dik illi għattilkom l-ewwel illi jiena qed ngħix ir-realtà Mela ħalli xi biċċa minn fuq.
Jiena naħseb ovvjament, ma nistax ngħid illi nemminha, imma naħseb illi peress li jiena qed ngħix ir-realtà tiegħi, lilkom qed nimmaġinakom, lilkom qed nimmanifestakom. Però inti qed tagħmel l-istess ħaġa x'qed tara lili. Għax qed x'naħseb li jiġri. Naħseb illi jiena qed ngħix ġo dimensjoni għalija. u inti qed tgħix ġo dimensjoni għalik. Allura qisu jiena projection jew inti projection minn dimensjoni oħra. Ma nafx, dawn huma kollha teoriji li għad m'għandniex risposti għalihom u issa fejn jidħlu dawn l-affarijiet ta' ghost hunts u hekk, orrejt aħna nafu vera li hemm preżenzi ma tistax tispjegahom. Affarijiet paranormali jiena stess f'ħajti esperjenzajt ukoll. Però li naqbad u ngħid isma' dawk huma erwieħ ta' nies illi mietu, naħseb inkun vera ngħid hekk arroganti biex ngħidha dik il-kelma. Jew prużuntuż.
Jew prużuntuż, eżatt. Ejja nipprovaw nagħmlu esperiment ieħor. Nistaqsu mistoqsijiet. Mhux qed niċċelinġjaw l-entitajiet jew l-ispirti, just qegħdin nistaqsu. Bir-rispett kollu dejjem. Għall-saħħa tal-esperiment. Jekk hawn xi ħaġa hawnhekk preżenti u tixtieq tikkomunika magħna, għandna dan l-apparat. Ixagħlu. Ħalli naraw li vera qegħdin hawn. Hawn xi spirtu li jixtieq jikkomunika magħna? Ittina ħint li qiegħed hawn magħna. Jien inħoss enerġiji, jiġifieri inħoss li hawnhekk pereżempju jiena abbadni ċertu diqa storrejt forsi għax issuġġestjonat għax naf li l-post innifsu x'ġara u x'ma ġarax. Ġifieri jista' jkun forsi jiena suġġestjonat minnha dik il-ħaġa. Però hawnhekk inħoss li minix qiegħed komdu pereżempju. Mhux qed nistħi ngħidha, jiġifieri m'iniex qiegħed komdu, mhux qed nibża' ta' tifhimniex ħażin. Tkun receptive inti.
Fortunatament minn dawn l-affarijiet, ħa ngħidlek, ma tantx nibża'. Mhux qed ngħidlek li meta ġejt face to face ma' xi ħaġa li ma nistax nispjega ma bżajtx ta' ġifieri, m'iniex xi cowboy. Bżajt, ħafna bżajt. Però m'iniex ħa noqgħod ngħid isma' le ma mmurx hemmhekk għax nibża' li jkun ħontit jew hekk.
Jiena bħala vibe hawnhekk. Normali tinħossu. Vera?
Kif qed tħossukom intom? Leħin nifhimni.
Aw ċertu paċi. Eh, eh? paċi jiena kif kun iddiskrivja. Aw aw sereni jiena tinħossni. Jiena jiena l-istess.
Jiena il-problema tiegħi jien kompromiss. Inti suġġestjonat bħali, oh.
Jiena bħala analiz tinħossni Tajba.
Ah, ah, qed inħoss il-post hekk. Il-galera tiegħi kien forensic ma każi ta' mhux il-qajt bosta ta' Meraviljajt ruħi. Ah, mhux ħan impressjonaw.
Sabiħ.
Anka l Lezim kun ħafna xettiku, però hawnhekk da ġiex il-ħin kollu. Eh. U qed nipprova nras il-bot minnkom u xorta ġiex.
Li naw pereżempju ma nafx kif kif impoġġija fi kliem. Imma l-inħoss qisu xi ħaġa tbaqbaq ġo fija, Kif ħanaqbad ngħidilek, bl-Ingliż ngħidulha tkun aniż, aniżi, fimtik naqra. Ma tkunx f'siktek sew. Eħe, isni pereżempju forsi ħanati eżempju ikraħ, forsi ħanati eżempju ikraħ ta' bħal meta qisek qed tistenna xi ħaġa. Anzjuż, isu ah, ah, għandi ah. ċertu anxiety. Għandi ċertu anticipation eh, kważi. Eh, ċertu anxiety, jek dik il-kelma.
Jista' jkun li separel l-universe jew jew jilnaf eh, dimension oħra u hemm xi ħaġa atmosferik u jaħbtu ma' xulxin. U aħna tifsix aħna bi frekwenza kollox. U tinserta dak il-moment tajjeb at that point in time li naraw l-xulxin.
Jiena nemmen ukoll li iktar ma tibża' iktar jimmanifesta l-paranormal. Per eżempju bħalissa ara għandna żewġ tnejn li huma qegħdin jixgħalu. Aħna tlabna permess jekk hawn xi entità trid tikkomunika magħna. Tridna hawnhekk?
Forsi tixgħalli dan l-aħmar? Jekk tridna hawnhekk, ixgħal aħmar. Tridna nitilqu?
Iktar ħajn bil-kontra, jek tridna nitilqu xal aħmar. Jek forsi, dak xismu dak il-meter? Trifield.
Insomma, da mux ħajkun jafu xinu trifield. Le, mux jek, eh, fimna ma nafux.
Le, xejn fil-każ jekk ma jridunix. Jekk ħa nerġa' nistaqsi.
Però li qed ninnota hija li meta tjixgħel tiegħek fuq l-aħmar, dak qed iduq. Le, le, bħalissa qed jaqblu ħafna. Jien ma nistax nifhem, jekk ma tridunix ixgħel aħmar imorru lil. Ma rridu ndejqu l-ħadd. Issa mhux qed tixgħel aħmar. U issa smajt anki l-radiation meter. Idoqq. Ejwa. Għaw xi ħaġa trid tikkomunika magħna. Urina li qiegħed hawn. Għajjex għal qiegħed. Jiex għal aħmar qiegħed. Ejja nagħmlu mistoqsija oħra. Tixgħalx dan, ixgħal ieħor issa. Jekk hawn xi ħaġa, ixgħal da l-apparat. Urina fuq dan issa.
Dejjem bir-rispett kollu jekk trid tikkomunika. Mhux hekk.
Reċenti iltqajt ma' persuna, nsellimlu minn hawnhekk, li ġab xi nies miegħu. Daw grupp barranin, għandu jkun tlieta kienu, xamans, xamani. U bdew jagħmlu ritual bil- Bix-shamanic drum kienu ġo xi għar, ma nafx liem wieħed hu. Nkun m'iniex ċert hekk hux qallix on the right jew on the left, insomma. U qalli li bdew jaraw qishom orbs jixgħalu. U meta saqsejtu għedtlu kif kienu dawn l-orbs, qalli kienu ħodor. L-ewwel mistoqsija ta' xettiku ħa ngħid hekk, kienet għedtlu jista' jkun bdejt tara eyeshine ta' annimali, ġrieden, qtates, whatever. Qalli le ta' qalli bdew itiru qalli in arja kienu. Imbagħad ovvjament il-mistoqsija l-oħra hija jista' jkunu fireflies? Imma skont hu qalli le qalli kienu naqra kbar qalli ġifieri qalli bdew jersqu viċin tagħna. Interessanti wkoll ħafna imma laqas naf x'naqbad ngħid fuqha u fhimt aħna s'issa hawnhekk m'aħna naraw xejn li ngħidulu stramb anomalu, per eżempju dawk ix-shadows illi qalu li raw, s'issa għadna ma sperjanzjnihomx aħna.
Jien joġobni kif jidwi l-vuċi, kif tidwi. Tibda tisma kif titkellem minna u bat tibda tisma l-eku ġej minn ximkien ieħor.
U l-lejl pjuttost imdewwal, I mean. Għax il-qamar kbir. Eħe, ma m'għandniex diffikultà li naraw il xuxin, I mean. Le, vera.
U l-qamar fuq rasna qiegħed, ġifieri qastajt motti bil-bridge.
Titqis m'hawnx torches, kull unika ħaġa li għandna hija l-kamera, ġifieri m'hawnx dawl ieħor. Qed nuża dawl aħmar hawnhekk one. Tajjeb għax anke ħabba. Biex eh biex ma ntellifx il-kamera u hekk. U apparti minn hekk, dawl aħmar ħajt hekk huwa aktar fejnt biex biex jidher.
Dan kollu jiġi l-aħmar. Eh?
Tiegħi waqaf is-sara.
Nagħti xogħol aħmar ara. Hemm xi ħaġa li tixtieq tgħidilna u xi ħadd li jixtieq jikkomunika?

Dik it-teorija tiegħi li fiq viċin li briċ tibni. Speaking of it. Għax jena tħani għaf nitkellem jek l-entità titkellemi. Aħna nistgħu nifhmu biss jekk int qed titkellem billi tixellilna dawn. Hija mhux ħanifhmu. Dejjem jekk trid.
Kellna ħafna moviment qawwi fuq iż-żewġ. Bdejt nistaqsi jekk. Iva, tant li għamel ir-recorder hawnhekk. Aħna ma nistgħux nisimgħu, mhux ħa nisimgħu l-frekwenza tiegħek. Napprezza jekk.
Mela, ejja nsaqsu mistoqsija oħra. Hawn xi ħadd minna li ma tridniex inkunu hawn. Ma kif ħa tkun taf. U biex tikkomunika rridu nersqu 'l bogħod. Iva.
Ma min uża xi ħadd li ma jrid ixew. Dik il-problema.
Forsi qed nassumi li jiena.

Dan hu qed jistaqsini per hour x'inhu? Per hour.
Per hour. Per hour, iva, above average. Typical naturalist 0 to mela 0.05 to 0.2. L-aħwa. So 0.72 is about 3 to 10 times higher. Għan nikkonkludi li jekk l-inti qed nikkomunika, suppost kif tirrenja dak li jisma' xi ħaġa. Jekk jien żbaljat, jekk bil-mod li nistgħu nifhmu aħna, it-tfigħ da li qed inżomm jien.
Saqsihux livelli dangerous jew xorta hawn normali. Bħalissa point u triq qiegħed.

Hawn preżenza hawnhekk? Urina.
Biex nifhmu tip ta' xagħar fuq l-aħmar.
Ejja nipprovaw il-Vox. Mxagħar daqsxejn fuq l-aħmar. Ejja nipprovaw il-Vox.
Mela, ħa noħroġ il-mobile l-ieħor. Least favorite tool, ġifieri għandi għajlaj.
Eħe, ma da mhux hawn, mhux mhuwiex IVP, tinsiex. Issa tnuża mobile ieħor għax dan mobile bla linja. Dawwa il-mobile li kelli l-antik. Jekk hawn xi ħaġa trid tikkomunika magħna. Uża dal-apparat. U kellimna.
Inti qed imsakkar hawn, tixtieq titlaq minn hawn. Nistgħu ngħinuk titlaq minn hawn. Biex nifhmuk fuq l-aħmar Biex għall-aħmar biex nifhmuk Jalla mhux ħa nifhmuk
Jekk hawn xi entità tista' tkellimna? Hawn xi ħaġa hawnhekk?

Bl-aħmar biex nifmu. Ma prezza l-effort li qed tagħmel. Ma naf dan mhux biss nistgħu nifmu. Aħmar. Però hawn xi ħaġa tipprova taqleb għall-aħmar. Jekk hawn xi ħaġa tagħmel effort. Issa żuġej ġaħara. Hawn xi entità trid tgħidilna xi ħaġa?

Point 13 għadu.
Tista' tgħidilna numru bl-Ingliż? Għidilna numru bl-Ingliż. All right, mela ħana mela easy.

Charles qed jitolbok tgħidilna numru minn one sa three.
Dak bil-Ġermaniż dry, bl-Ingliż għatlek.
Qed jidħaq ukoll ara. Jidħaq.

Bil-Ġermaniż issa? Fast fast das? U Ġermaniż kien. Jew jixbaħ il-Ġermaniż, għajt għax ma nafx qal. Trid tgħidilna xi ħaġa?

Hawn xi entità trid tikkomunika magħna? Uża dal-apparat. Professionals. Professionals qalilna.
Thank you.
Thank you. Ġej aħna professionals.

Għawis fil-lod ta' ġennu kollha ġifieri. Vera.
Interessanti. Do you speak Maltese?
F'daqqa waħda qishom l-erbgħa li huma din jagħmlu moviment.
We are taping. Would you like to rest?

Repeat number one. Repeat after me.
One. Da mhuwiex EVP. Da, da mhux jiskenja channels. Dan hu isu għandu bħal ħa ngħidlek librerija ġo fih. U kultant jgħid jgħid il-kliem. Random.
Dar ta' radiation u xej. Eh, Tela, Amerika. Għax tila, ja? Tela, tela, sfarsa. 52. 4, 55.
Bas?
55.
U li MF tila u kol emmek. U anki għaw tila. Ara, ara, kollox tila. 58, 59.

Would you like to communicate?
Hawn xi attività issa f'daqqa waħda. Issu hawn xi attività.
Derġa' tiela'.

Sound waves. Għax l-għalqa ma kienx riħ, ma bdiex jgħodda u jitla. Contact. Għaw xaħġa. Għadu għolija. Turina xaħġa.
77, 78. 77. Naqra attivita. Taqtgħalna l-kurżità jekk hawn xi ħaġa. Hemmhekk mal-blata hemm wiċċ impenġir. Rajtu. Ija dak rajtu kif inżilt jiena. L-ewwel kont ħa ngħidlek, kont ħa ngħidlek Mirko dik hix bidgħa. Għax jiena u ġejt fajt it-torċ fuqha u ħasditni.
Għadu aħmar ta' dan.

Badna mal-aljeni qisu.
Issa niżel yellow jgħid 57.
Issa qegħdin ninnutaw xi ħaġa li kif iqum ir-riħ speċjalment l-apparat kollu jixgħal aħmar. 78 bħalissa radiation. Il-radiation meter dak il-ħin kollu jpalla, issa waqaf naqra. Il-batri tal-mobile ta' Mirko li kienet full niżlet 16, 15 percent kemm qiegħda Mirko? U kemm ilna hawnhekk xi siegħa u xi ħaġa. Siegħa, eżatt ngħidilkom. Mobile u mobile ġdid, batri ġifieri b'saħħitha.
U l-EMF u t-trajfelt qegħdin jaqblu. Fatt taraħ jekk tarawh. Kif jixgħal dan fuq l-aħmar, qed idoqq dak.
Ġifri jekk hawn xi ħadd ikkomunika magħna nirringrazzjawh. Jew nirringrazzjaw. Jew nirringrazzjaw.
X'reading għandek analyst? Bħalissa low 33.
Jgħat low, għarri. Dak jaqbad il-peak.

La l-apparat qed jimmarka xi ħaġa ngħidilha jiena stramba. Xi ħaġa.
Xi ħaġa hawn issa taf tkun xi ħaġa naturali ovvjament. Imma għal kull fini tal-idea li nirringrazzjaw jekk kien hawn xi entità kkomunikat magħna. Is-Sinti Mir il-korp xogħlok ħa jibda issa, kif tmur fl-istudio, toqgħod tisma' r-recorder tara qabadni xi ħaġa. Mill-bqija ma nistgħux nispjegaw forsi kienu affarijiet naturali, ma nafx. Eżatt.
Jiġri nerġa' ngħid, aħna mhux komux kemm nagħmlu show for the show sake, sempliċement esperiment.
Minna disrespett li ħadd.
Ifhem, ma rajna xejn li nistgħu ngħidu. Xek.
Anomala, jiġifieri ma tistax tgħid li rajna dellijiet jew affarijiet strambi jew xi apparizzjonijiet ma rajna xejn. Imma l-apparat qed jimmarka ħanajtek. Per eżempju, radiation meter tiela hemmhekk. Issa l-K2 meter waqaf kompletament. Dak waqaf ukoll. Filli qisu teller hi tajb Alla, filli xejn. Issa ċ-ċans insaqsu xi ħaġa. Trid tgħidilna xi ħaġa issa? Qabel ma mmorru? Raġa, jaqblu għattarhom? Iva.
Jaqblu.
Ġifieri l-equipment xi ħaġa qed jaqbad. Eħe, dawn qegħdin jirrispondu ħanajdu.
Ma eħe, l-apparat qed jaqbel. Ġie kemm hawn, kemm hawn, kemm hemm qed naqblu. Forsi tgħidilna numru mlu one sa three ħalli nifhmu li qed tkellimna. Għax mhux ħa nifhmu hekk. U dejjem nirringrazzjawk.
Temperatura baqgħet l-istess. Bdejna b'15, telat 17, issa qda 16, jiġifieri temperatura l-istess. Imma hawn l-apparat il-ħin kollu jiġifieri jixgħalu t-tlieta li huma flimkien. Xi ħaġa fl-ambjent hawn hawn żgur. X'taħsbu kif kienet illum? Interessanti.
Interessanti u eventful.
Esperjenza differenti imma pjaċevoli. Hija l-ewwel darba tiegħi imma żgur mhux l-aħħar. Vera ħadt pjaċir. Jiena wkoll ħadt pjaċir. Eħe, l-atmosfera kienet. Kont rilassata u l-bidu sar aħħar. Ħafna kalma, eħe.
Jiena iktar ħsibt forsi f'xi waqtiet ħa nibża'. Imma laqa xejn inħossni safe, anzi inħossni tajba.
Mill-għed konklusiv ma konkludejna xejn, fil-sens, issa kif nerġu nirrepeti xogħol mirko issa jibda. Mhm. Biex janalizza. Biex janalizza.
Kultant, dawn ikun hawn ċertu peaks li jkun hawn ċertu anomaliji, ekkara per eżempju bħal di. Taraħ tippikja, dak per eżempju issa xejn zero għadu. Da hawnhekk qiegħed għoli. Hawnhekk qed jerġa' jitla'. Ma kellna mumenti fejn l-erba apparat.
Ħajidru ovvjament għal viewers ħajarawhom daw l-affarijiet li qed ngħidu